Curaçao Sportscast Game Over. Saludos y bon bini den otro programa Game Over. Camina tur, pero tur wega caba. Awe nos tin como invitado Charlton Vicento y también Luigino Jean Hoyer. Dos futbolistas que nos papia over de fútbol, fútbol na Curaçao, selección, mundial, etc. Pero menos con nos comenzar, me tin que recordar vos anco den pantalla tin un bell, cora primi riba chip, si na bota um, activa bo mes, pa bota riba nos canal de YouTube, manera tin programa nobo, bota word avisa. y tambe bo por sigui nos. Nos ta gradeci nos sponsornan y tambe abo cu ta sigui e programa y tur e comentarionan cu nos a bin ta ricibi. Abo kinan ta bisa ta Victor Boyce mi ta? Chino Vicente Guibana, Charlton Vicente Guibana. Ruman nan conta aki ta kico? Tur cosa bon? Si, bon bon, danki, danki. Nos ta ey, nos ta ey completo. Bien. Wari dia pasa si pero mi mester felicita bo ainda.

Ambiente ta ta hopi bon. Master, master. E sigura algo asina, e sigura nos mester tin pa reviva nos futbol so enter deporte. Si, si, pasobra ta e ta hopi bon pa pa Kòrsou. Bo ta mira kuantu hende a bin, kon e ambiente ta, ku èk ku ta. E ambiente ta kera vriendschapelijk tambe. Dus ora un cos soos Leva Veld toch bo ta mira e truende e brasa otro despues e vega tambe. Esey ta ta bon pa e mucha chikitonan tambe mira. Bosan dos ta dos legendario. Bosan ta dos un a bala na Corsou, bosan un a bala na Hulanda. Abo como prof na Hulanda, awor back den futbol na Corsou. Kon e pide bai? Kon bin tòg bèk den futbòl na Kòrsou? M'a bin èiglike Kòrsou ketu ketu. Anto a. Segun bo ta ketu ketu. Segun yen ta sa bo so ta tin yen tim kaba. Si no, pero m'a papia ku Dòkter Al Haga kaba. Ku promé ku mi bin, mi ta tin hopi bon kontakto ku ne semper. Ora mi ta hunga na selekshon, anto ora mi ta na Hulanda tambe e ta yama mi ora mi bin ku vakansi tambe. Mi ta pasa cerca dje. Anto ta tin un dia cu nos, el a bisa mi bin papia cu ne, ma Jean tambe ta te y Hasna ta te. Nos a papia over e plan di Factory Boys. Anto mi di ok, mi ta bay wak kico mi por haci, pero mi casa, mi a bisa mi casa cu mi ta bay un abala. Dus laga mi un rato, pero net mi kisa prome cu e deadline. Gina yamá mi fala, Ey, kiko bo ta bai hasi? I dikon? Sí, pasobra mi manda nos mester sa, pasobra e deadline ta bai sera. Mi di, Nò, skrijf mi in, mi ta bai wak kòm mi ta bai hasi e kiko, pasobra mi peso ta den tal manera ántes mas. Bo ta bisa ya, sí. Sí, sí. Dam, mesun djasabra nos a kuminsá. Nò, great, great book tòg. Despues di un temporada ku bo tabata ku selekshon tambe, bo ta bèk tòg den futbòl na Kòrsou. Gin, Victory Boys. Te yega kaya kuater? Amo. Yega final. Ah, ok. Kon di ken bo tur ku final? No se kon di final. No, mi sa kon di ken. No asuntu. Ken ku binda? Mi sa kon di ken si no, pero nos ta bai pa final si. Mi a bisa, e dame a buta ku ta mi last wan aña. E siñor bisa, Teina. Ora bo no ta kon sigur si, pero a bisa ku ta mi last wan aña anto ku e aña kita all in. All in anto te final. Virginia no bo ta den kondishon, bo mes ta haña ku bèrdat lo bo tin ku despedí di futbòl? No, eigerlik no, pero e tempu ta ta e tempu ta hopi short. E kosnan ta pèrta hopi riba otro. Manera mi ta bese ku Jeugd tambe na Fitri Boys, mi ta bese ku selekshon Uji Stress tambe. Ku tur un sòfwòl tambe. Cu America. Cu softball tambe as dedica. Um, di mi jeugd tin wega tambe. Mi tin, door di trabao tambe, mi tin cu bai cu muchanan di school tambe, un wak di visitini. Tin ke mi mucho cu hoor di boto ke mi eni. Siman ta bira gewoon algo cu e famia mi a danja tempo no. Mi tin dos yu ta lantando awa ken toa ya nan tambe mester tempo. Esei ta sigur. Mi ta bechi ta overweeg si pa stop e aña aki, ke mi lastu aña pa mi por duna nan tambe tempo ku nan meresé. Kasá tambe ke mi e e einan e ta pone mi pero ta un koko mi stima, bo sa ku a ta bai ocho mi ta bisa asin aki pero manesh ya ta la bisa su kasá ku despues e ta moeilik e ta moeilik pero. Y ahora bo bai balansa e konan e ta e bo ta yabo den un un kaminda ku Un taku fitri bai sens. No, kompleto. Si no? Kompleto. Despues despues di un par di aña tòg ku bo sa andaba ta tòg mas mèmei riba standing. E aña aki temporada regular a kaba basta nèchi. Hopi stabil, hopi stabil, hopi stabil. Ya nos a ora bo a bin fei Hulanda nos a bai kai e kuater. Ora nos kaba kaya kuater ei despe ta tin un par algun problemanan nos ta bera hopi ngado. Nos a ta ta batea pa keda riba, ta tin kunan a manda nos abou. Despe di tur e turbulensianan awor aki nos a pone tim nou riba un balansa ku nos ta ei, nos ta ei. Ya, bo ta bo ta bo ta bo ta sigur ku lo yega final. Si, si, si, si, si. Mi traha duru riba mi mes, anto Cu e aporte di Charlton como un experiencia hopi hopi grandi den futbol nos ta yega nos ta yega. Sigur motor e capitan chi tin mi ta desea bo san exitoso bo mira berdad cu e aña aki Victory Boys tabata grandi ta kere. Bo la goma. Si si si Charlton despues di ausencia bo ta bek y Mi ta kere jinta stense pa bo pa yega kaya kuater final. Kon bo ta mire? Sí, pero mi sabe traina hopi duro hoki. Na Ozon Land Tour tin hopi weken den, den pia. Des hoki kon mi ta bes mi best pa, pa mi por yuda nan. Dus fe hiba training. Pues miskos ku Gina bisa bo rati nos ta hopi druk ku trabou, ku kas, ku nos yunan di tres yu. Pero tog e las tur Ocho simannan cu ta bin nos mes bay haci nos best pa. Logra loke ta dicibe. Si, pasobra e final contra Young Colombia no lo olbida ainda. Si, si, si. Hopi rabia, hopi rabia. No lo olbida ainda. Ok, ok, ok. Bo tambe, bo tambe ta dedica na mucha, no? Na trainmento cu mucha. Si, si, pasobra mi ta, mi mes ta traina hunto cu señor, e nueve di Young Colombia. Young Colombia, ok. Anto Na FFK i i nuebe tambe. Seleccion. Eh, Seleccion, sí, seleccion sí. tambe. Oké, oké. Anto, sí, nos, p'esei nos ta hopi bezig ku e muchanan henter siman. Di djabluna te dja, dja sabra. Dja, dja domingo so nos ta resa ainda. Pero, eh, ya ta un kos ku nos gusta. Te, Sí. ta, ta bezig ku e muchanan, siña nan kiko nos mes no a haña. Òf awor ku nos sa ke koto mas mihó pa nan, ku nos por yuda nan kuné. E diferensia futbòl profeshonal, ku bo tabata parti di dje, i awor aki hungando semiprof na Kòrsou? Mesun kos. Mesun kos? Mesun kos. Si? Tur kaminda bo ta haña bo kuné. Mesun problemanan ku kosnan di klub òf e hungadó ku tur kos pero e ta keda mesun kos. Pero e nivel so ta otro, anto esei nos a pruba di yuda hopi hungadó na Kòrsou. Dus tin bia nos mester a biba training pasobra e nivel òf e guy nan ku ta kanda kabesa bou òf ta bini training lat òf. Cu cu nan no ke siña. Si pero si anto esei nos ta nos ke yuda nan hopi hopi kuné anto esei nos ta papia pasobra si bo wak bon ki sort di team nos tin den ai aki ta un team hopi yòn ku eigenlijk nos ta un par di gai chikitu ku a bin victory boys anto ku nos eigenlijk ta hopi kontentu kon nos fanatikonan a tuma nan si ta biba ku esun nan ku a bin. Fe otro club tambe gewoon e fanaticonan echt a onarma nan. Dus cu nos ta, nos ta uno. Anto esey ta e cos di mas importante awor aki, cu nos ta bisa, nos ta gana hunto, nos ta perde hunto. Ok. Con baña e nivel loke bo a spera despues cu bo a bin fi Hulanda join futbol na Curaçao? Si, pasobra mi ta sa caba, pasobra Corobon ta hopi aña pasa cu nos a hunga Polar Cup, pero. E nanan mama kennis con e voetbal na, na Curaçao. Na spanta mi si Jean na Kitur. so me di ta, ta mi brother nan di Curaçao, pero skop na chis kamele. Primer balo con mij skop lo skop mi. Dus pero sin e nivel ta. Dus nos ta, nan to e, e wega nan to gewoon duro. Nan to, ami ta net sin e misita tame, pero despues di wega si tu cos misita normal. So me, dus cos ke wega, uh, wega nan cu, cu ami a hunga. Mi gusta un veganan duru, pero no shushi. Dus, p'esei. Si, ya, e ta, e ta deporte. Despues dje si bida tin ku sigui kende. Si, si, si. Dishon ta pa niu hende frakturá, nada na kurpa keseinan, tok mañan bo ta riba pia pa sigui kumpli. Si, si. Bon, mi ta deseá bosan tur dos éksito ku Victory Boys pa. Mi ta bai waak ku loke Chintu a bisa ta berdad. Ku den final nos por mira Victory Boys. No, mi a bisa nan, mi a bisa nan. Oke, nos tin un asu den manga no. E asu den manga ta Charlton no. Charlton, oke. No, mene ke mende seta nos asu den manga awor aki, pa kaya seis. Ke mende kos ta kambia, kos ta kambia. Awor pasan tur dos apdon a doi seleshon. Nos seleshon yega mundial. Ke kos i ta bisa pasan? No.

Pero p'esei e cosa mi gusta pa cu mi ke pa hopi un o dos siña na Kòrsou con bo ta un cu otro. Esos cu Fero Gina man mira mi core mi mester lo pidi bale mes. E den e mester lo mand'e pa mi anto nan e ke bale. Anto toevallig. Ma wak e komo yu ta sinta wak e beelden dan di e aña ei bo a mustra nan. Bo mira Ruchi ta haña di e nannan, ta afita e kop. Dus ta. Pa bo sa kuantu aña nos tur ta biba ke futbol. Ta biba ke futbol, bai tur kaminda ke menti. E selebrashon despecha esei chi bo kondá bo di chi. Te meinta lo chi. Te meinta lo a keda. No, a great si. Pero komo stanta aña nos seleshon desaroyando? Dos wega resientemente fogueo si pero como bo ta haña falta algo ke mas nos mester uh nos mester un chat con Vicente o no no no toevallig mi a papia cu Gene pero mi sa cu Gene uh no ke tende pero mi a bisa Gene cu mi ta haña eigenlijk e tipo cu di Gene cu Acha. Nan mester tin cierto hungador asina enanan pa dis yuda nan den e team. Pasobra nos tin hopi hungador cu ta hunga pafo. Pero mescos cu Gina bisa orati, pero tin cierto wega cu bo mester bai hunga cu bo corazon. Anto wega nan ta bibira hopi duru. Cu bo mester bai hunga con hopi duru en plaats di hmm hmm hmm hmm. So, anto mi ta spera cu nan ta haña. Gewoon un plek gewoon pa bay cu mi eke staff pa yuda e gainan jong. Pa yuda a bacuna pasobra bacuna ta un di nos tambe fe e tempo despues cu nos a cuminsa pero e a sigui. Pero mi ta kere ku mester ta li dos un o dos asina mas, gewoon puur pa bai huntu ku nan. No bai un hobalha, pero puur pa pa yuda e gainan. Si, pa biba pa duna nan e motivashon pa ku kurason di persona. Si, pasobra ku kurason. Si, pasobra awor ki tur hende ta un tiki negativo, ya nan a pèrdè dos wega, pero e kos no ta bisa nada. E promé wega.

Kon nos ta pará atras di nan? Esei ta importante. Si, ta nèt wega promé ku e pueblo tambe. Si, pasobra abo ke tur hende ta hiba Facebook ku negatief, bin yuda nan. Abo ke tur hende ta eksperto riba futbòl. Cha, no, m'a papia ku ei, m'a papia ku ei. Si. Mi ta keda ripití, e. Wou. Awoki, promé ku ora selekshon ta tene su kaida, hopi hende no ta bin wak wega, hopi hende no sa di selekshon di Kòrsou òf nan stòp bin wak selekshon Kòrsou. Awoki bo tin yen, hopi hende ta bin for ku selekshon di Kòrsou. Ku respèt bo ta wene ku no sa nada di futbòl. Nan ta duna nan opinion, esei ta ya, nan mag, bo mag duna bo opinion, pero nan no ta informá, si, kiko ta pasando. Kòrsou ta ta ta asina Kòrsou ta semper, den polítika, futbòl, beisbòl, tur manera bo no ta nan no ta informá, Kòrsou no ta informá nan mes promé ku nan duna nan opinion. Kaun nos ta yega basha de opinion, Ma e laster kita tin opinion di di di legend. Sí. Gainan ku donga den prome division ta legend. Ki intencion mosan tin. Pero no, a en prome si na pone am tur e legendnan grandi na bati no mata. E ora sta bon. Sí. Ke me ora nan bati no mata si e ora i ta bon. Ban pula na laira Kòrsou wan yas la e ora i ta Nos bon. meta konti nos mes. Nos meta bati nos mes. Awo e hòmbernan a yega nos a Cu e no soña. E soña cu nos a traha hopi aña pasa. Bo mes a mak mi brucha cu mi hopi cos nos a basa den dje. Un a den uniform y beltona. Bientu supla mes bo no ta bay dilanti pasobra bo ta para di pijama. Nos yega Adidas. Awa munan a haci e soña realidad. Bo ta kere bo por critica pariba bo asina? Awa munan a clasifica bailando. Pan pone así, nan a clasifica bailando. Awor ki bo ta kere musica ki ta por stroba nan di concentra. Kimen e cosnan cu nos ta critica riba dje cu mi ta bisa amo, nos mes ta yu Kòrsou, nos mes ta. Bo tene un macamba Naruega di un, di Hulanda no, y nada di aña ta haci fout. E Hulandes nan e ta haci nada fout riba veld. Pasobra e homber cu ta na aria no por critica e homber ey, pasobra tur cos ta haci bon. Pero nos si ta critica otro, gewoon riba cosnan kèns. Biba ku bo pueblo. Si nos spera ocho nada konta aleman nos a lanta grita so nos a yega. Ki bo ta forba ku nos tin bati aleman dos nada of un nada e no ta logis. Nos a yega kontentu loke bin derbei meigenomen. Pero kiki bo ta haña ku nos mester ta bai chin? Awa aki nos no tin nada mas. Tin mas uno o dos. Un tin misti ku ta bin Kòrsou. Bon ami no tin nada e ta okay asin'ei. Loke nos un traha riba dje ta aki kuater aña, aki otro dje ocho aña, nos por klasifiká atrobe. E jeugd kon ta bai kuné. Nos a haña sèn. Nos a haña sèn. Ki nos ta bai hasi kuné? Invertí e bon. Invertí e bon. Subi bo nivel di bo, di bo liga, di Kòrsou. Kuminsá inan bo yeugt, U binti, ta tin parti kai U binti tremendo. Ki bo ta hasi? Aki dos aña bo ta wak nan derecho atrabou unda nan a bai, ò nan a kis pa Hulanda òf kiko? Nan a tene nan huntu. Chòinan ke gainan yòn di selekshon grandi awòkí. Ke men kon asina i bo tin un investè den dje? Pa bo keda bay, anto pa nos bo clasifica aki cuatro aña, aki ocho aña. E gayanan cu tin awaki, ma ne bacunanan aki cuatro aña nan no tey. Ay la roe no tey. Ke men hende cu no tey aki cuatro aña. Entonces busca hende pa reemplaza nan lihe. Bo santo dos ta bisa bo san ta bezi cu seleccion mas, mas hoben. No tin ungado. No tin ungado. No tin ungado cu bo ta, tin ungado. Di nivel, di nivel cu bo ta spera, si. Pero nos mester invester den nan. pa nan por bira un adónan ku nos ke. No ku no tin un adó, pero nos invest'é den nan pa bira un adónan ku nos ke. Si nos hasi e invershon, bo ta haña ku fo'i loke bosnan tin den gubenil akí, nos por saka algun bakuna, Bo ta sa-. Jin Hoyer, bo ta hita e bakuna di Jin Hoyer. Un nuebe ku nan tin, tin dos, tres un adó sigur, ku ami a mira djafó, dor mi ta treina di nan, ku por bira. Den mucha estrès tin dos, tres ku mi ta bisa ku. Si nan haña e kos ku nan tin ku haña di bèrdat, bo ta haña un hungadó, un bakuna bibá na Kòrsou ku e kurason, ku e e e e tèknik, ku e mentalidat ku por yuda bo selekshon di Kòrsou. Te men si nos tambe ta tin e kos ei, e e e e e e e atenshon ei. Sera nos tapan leu? Nos tambe lo ta den selekshon, ta yuda e selekshon ku kurason. Un fight den spirit di otro mundu. E talento natural, e pida ekstra den nos papia, si. Mi lembra anto e. Ante e kurason sigur, yo creo so. Nos tin e. Den tur loke nos ta hasi, si. Nos a un a bala, ta loke mi papia el a hasi, nos a un a bala, ku konap bin, hombrenan ke bin, prof. Nos ta hunga cu nan, mane Guy Corsou, pero ora bon nos ta net ey, nos tin mas, pero e nivel no a ba, pasobra nos ta hunga cu curason. Ni mas cu bo bisa hombre nan ta di Hulanda, nan ta mas prof cu nos, ora nan ta prof, nos ta amateur, pero e curason ta mustra cu tu coke ta benco. Ke men di si nos por traha pa di mucha jakinan. pusha bo seleshon ok nan ta keda Kòrsou pero nan ta bai Merka por nan ta bai unda nan ta bai unda pero di Kòrsou no ta nan dlanta di nan bo bo a traha un seleshon mòster sigur ku si tur e mucha nan nan ta wak tòg e mayornan sigur pa futuro di nan yunan esei ta e parti importante nan ta kuminsá kinan e desaroyo mi ta kere ta bon si bo a bisa tin talento mi ta kere akinan nos tin ku invertí bon bo sa ta sinti ku futbòl ta tòg un tiki.

E cosa ei pa mi ta un soño cu ta bira realidad. So, casi tur e hungadornan que ta na televisión nos a mira. Anto awor nos tin chance di mira nan. Eigenlijk djaserka i riba terenonan di Kòrsou. Ku benta algu úniko. Ariel Banana. Tur hende e mundial, mundial, mundial, mundial, tòg nos futbòl, nos futbòl su divishon mayor, tu tu un tiki, tu tin ami ami ami si ta aña. Pe muchanan tambe, pe muchanan tambe. Ta tin ta tin um um kompetensianan di hubenil ku kasi no mira akshon òf hungadónan no masha tiki mes. U binti tin dos wega hunga. U binti tin dos wega, korekto si. Dos wega hunga, u binti. Ora bo ta bai u binti tin dos wega hunga. Nos tin e manda danki na kempes ei. Ki ka bai robes einan? U binti. Tin ku buen o selekshon di Kòrsou último u binti. Kuantu ku ai Kòrsou wòrdu selektá? Sa ku mi dos ota tres. Okey, dikon? Pasobra bo tin kampeonato u binti. Lógika, lógika ku bo por selektá yun hende mas. Pasobra bo no tin kampeonato u binti pa bo mira e muchanan ku di u binti. Souiso bo ta bin ku un o dos dje afó. Okey, nos ta bai kulpa yu hende. Por ta kò a para, FK ta bisa nan tin problema ku refri, okey. Kiko nos ta bai hasi pa solushoná e konai? Ok, nos ta bin ka atencion den ko'i of nos ta wara te ora mundial kaba bo nos kuminsá ke konai? Paso awor aki nos nos ta tur yende ke bai mundial. Awor nos kuya Kòrsou e fua, pero. Kòrsou ta keda siña den bai stroshi. Kiko ta pasa aki, kiko ta pasa akinan? Korekto si. Bon manera muchanan awor, of nos ta wara te ora muchanan bai hasi algu robes pa nos bisa amo nos por hasi otro. Ke men nos tin bai hinka atencion mester bisa awor aki, no ta mañan, ta awor aki nos tin bai hasi ko'i.

Sinku shelu pa luna pa kada koche. Ku ta sinku mil eldu pa kada tim pa luna. Sinkuenta mil eldu ata kada ko ata kada tim aki paga pa san koche sin tere ai. Bo jeugd kada un jeugd tin un koche. Subi bo kalidat di tim pasobra bo a kada jeugd tin koche. Ami ku ta na Victory Boys ku no tin esei ku mi a e fasilidat ku mi a e koches mi talento ku mi tin den bario fai tur ku mi tin talento. Pero e mama ta di preferá bai otro tim ku tin mas koches ku tin mas. struktura tin mas kos na perde mi talento di bario mi tin ta ke ta bai abou paso mi mi bon kategoria A paso ma mi no tin e kalibre paso mi hunga do mi hunga do nan ta bai otro tim ke meni yuda kada bario e parti tambe tin di fe fe na mucha nan ku mucha nan ta banda na nan tim di bario toh kon bo laga no sigur ku si no esei ta e problema paso ma asina ami a kuminsá na soto ora mi ta chikitu mi a bala. Pero awoke mi ta bai hasi mi best pa bai duna cosas. Mi ta bai cuminsa cu un project hunto cu Gregory cu Shamy pa nos bai yuda e muchanan den banda abao pasobra e nan tin hopi talento cu yuende no ta mira, cu yun chance nan no ta haya pa riba. Anto danki Dios awoke nos mes tambe ta den. Ta un di trenan di selekshon ku ami tambe por yuda wak e muchanan di banda abou. Nan ta por ta mira ku tòg e talentonan kon nan ta bai dilanti. Pasobra nan nan ta nan ta mesun ku Gene ta bisa ku no tin treinen. Pero awor ki nos ta selektá e muchanan di pariba ku tin ku ta trein tres òf ta kuater bia pa si pa siman. Anto esei un di banda abou ta trein por ta un bia. Un bia dos bia. Un bia dos bia.

Mester yuda nan. Kon ta bai yuda nan? Ta bini nos amigu plannan pa yuda nan. Sponsor tambe ta lak hopi desea ya ultimomente pa loke ta futbol ta. Nos no por tuma nan na malo pasobra futbol a para dos aña i e un bululu rond Eroe. Ken ta brinca nan sende un bululu? Ke mene si bo sa mete brinca cu otro cosa ay so sali den cuadran. Ken a brinca ken, ken no ta ens cu ken, ke mene abo no ta brinca pa sende algo si. Ke mene. Correcto. Si ta di lamenta si. Hopi lamenta. Pasobra e ta. Parti tòg ku ta keda abou pa loke ta e desaroyo, foral ku nos hubentud pa ku futuro. Sí, pasobra mes mescos ku abo ke ami mes bes ta buska sponsor pa bai Hulanda ke muchanan di nuebe aña. Nos tin un tornoi dies mei na Hulanda, anto tin hopi club. grandi ku nos ta bin a konti dje, pero te ainda mi no a logra pa haña e sponsornan, dus pero mi ta bezig hasi mi bèst so pa tañaba ku tim. Nos ta den pool ku Leverkusen, Bochum, Lommel, ku Emmen, NEC, pero. Mi ta bisa ta hasi mi bes pasobra mi no por laga e cosa aki bai pa e muchanan pasobra mi a bisa mi ke bai Einana pero nos a warda hopi largu wak ku nos por haña un sponsor pero abo ke mi mes ta bai buska nan anto mi ta bai aña e tambe. Asi ta importante bo mester tin e fe i speransa i ku bo ta keda positivo si bo ta hasi e cosa aki ya pasobra mi tin un tata kaba ku di di jij vijf vastgoed ku e mes a bisa ku e ta kla pa pone diseis diseis mil. Europe. Europa e mucha nan. Yere, ya, nos spera ku mas ta sponsor pa Foi nos pone mas un tres, kuater, sinku, ojalá mas pa nos seleshon den futuro. E nan ku ta kuminsá. E nan e ta kuminsá. Semi a bisa ku ta hopi importante pa e mucha nan fei nuebe aña kuminsá. E nan e kos ta kuminsá ku nos ta duna nan training dos, tres bia pa siman. Asina, siñanan, siñanan. Anto e coachnan, mescos cu Gina bisa, tur respect pa tur tata cu mama cu ta haci nan best als coaches. Pero nos mester un opleiding pa tur e coachnan. Anto e cos cu Gina tambe a bisa sa, despues mundial nos mester bay wak hopi bon con tur cos ta bay. Pasobra awor ki tur cos ta mundial, mundial, mundial. Pero nos a lubida tur e muchanan. No ta lubida truende bo aki. Pero mundial tin mucha tin un a bala si. Tem kisas ku ta haña mas talento skondi ta bin. P'esei ora di mundial nan ta wak na televishon mester ora wei a kaba nan ke skop bala un ratu huntu. Bo san komo teknikonan selekshon e u e u nan ku tin bo san tur ta riba mesun liña pues. Presenta ta bin ku su sistema di treiner, Jin ta bin ku su sistema di treiner òf ta bin un struktura bou di e sistema kon tur e muchanan ta train for di chikitunan ta bin? Na pasa mas bo ke si bo wak bon kua coach tin na selekshon nos tur a wak promé ta ken ta bira coach unda pasobra si ami bisa bai train akinan Jin ta bai train nan e ta train hopi otro fei nos òf ta grita muchanan òf siña nan un kos otro.

Don Gou mi ta gosa un bol pasobra ke ta pasa awor ke ke muchanan mi ta bisa nan ko pero por nan a tuma bo na wega no pero ora nan mira bo hunga nan mes bisa ah coach ma como de kiko por ta explica mi hunga nan bisa nan por nada bo ta kere coach explica bo coisa bo ta kere coach no por ke meni ora bo nan mira bo ta bisa oh bo ta pensha e coach a bisa si ne mi ta gusta pasobra. Mi sa di un nama bin, mi sa kon e kosnan ta tantu, mi ta gusta traha ke muchanan pasobra ta nan tin ku yega, ta nan mester nos futuro di maña. Anto mi gusta e muchanan di mi bario pasobra nan ta muilik pero einan mi ke ta pasobra e mucha muiliknan ta nan ta esun nan ku ta bira futbolistanan. Ke mi bani liña mi ta gusta un bòl. Mira ta baziño tin ora ò chalta ta trese su muchanan ke meni masha dushi mi masha dushi mi anto ta un experiencia pa mi ku mi ta mi ta ta algu ku mi ta enjoy mes. E bo por koloka e sapatunan for di komo futbolista riba vèlt na linea si bo ta keda? Si si si na linea mi ta keda si si si si. No si bo perdé bo tur kaminda pa loke di futbol no no no no si perdé bo riba vèlt mi ta sinti incómodo pero mi teki muchanan mi teki muchanan. Esei ta importante pa tòg. Nos keda aktivo, nos keda aktivo i keda move. I tambe duna loke bo tambe a eksperensiá tur e añanan bèk na nos muchanan. Mi siento kontentu tòg pa loke ta futbòl di Kòrsou. Si, si, hopi kontentu pasobra tur dia mi ta gradisé a Dios ku mi por tei bèk na Kòrsou. So mi ta tin un temporada ku na Hulanda ku. Semper mi kere bai Kòrsou. Anto esei mi ta tin mi problema ku mi tata tambe, pasobra mi mama muhé pa Oraño fei i djes dos te Jon Araña. Mi ta kon anda pa Jon Araña, mi a kis pa bin muhé pa Kòrsou. Mi tata di nò, mi di oke, sa kiko? Mi ta bai muhé pa Oraña tampoko. Pero hopi hende no sa e veralnan ei. Anto si mi mira tin biak. Con nan mester trek na un par di gai pa bin opa Corsou? Ta asime dolo. Ta asime dolo. Seguro e manera cu abo splica cu bo ta tin conflicto cu tata pa dicidi. Cu mi tata con cu ta un ayon oranje cu mi ta bisa mi ke hunga pa Corsou. Anto ora mi bin, nos a bin Guadalupe, tur cosa ta otro pero mi por a hari si. Pasobra awor mi ta yega, pasobra nos ta di Jong Oranje, mitad di nuebe bo ta abao.

Cu tur dia mi ta genit cu mi ta aki nana. Bueno, den e trayectoria pa yega mundial hoki, bo nomber tambe ta ora le sa cu e gol di empate cu ami nos a clasifica pa e di dos puerta di aña. Hopi hende lo olbida, hopi hende lo olbida. Mi ta rabia cu e coye pasobra mi, hopi hende ta olbida di unda cu a cuminsa. Correcto. Nan ta haci manera ta woco a sigui of ta woco a cuminsa. Anto tin hendenan para ta dicicomente, ah, bo ta un dje de nan, Dòkter Alagi, ta un dje de nan cu semper ta den seleccion. Ke mene hendenan grandi, David ta den koba ta saka potret, oki ta den federashon. Ke mene ta hendenan ku semper, semper a kana ke selekshon. Kana ke selekshon unda ke el a bai. Ke mene por ta hinka bo kurpa den debe me pa bai. Pa bo tei. Si, pa bo tei. Hungadónan mané Cuco Martina ku a bin ku e boto pa nos bai wòrdu na Monserrat. Ke mene a sa ku e boto un ora i mei. Tur renta Maria. Ke mene kosnan asina i non to. Pa awendia nan ta lanta bisa ah seleshon ke ke pero nos no ta kòrda unda ku a kuminsá. Patrick Kluivert un un dje promé trenadornan ku a bin kere den Kòrsou. Kuminsá laga e hungadónan bini hungadónan di nòmbernan tiki tiki ku nan a kuminsá. Ke mende Nos a tin Remco tambe prome e campeon caribe nos a logra. Ke mei ta cosnan cu nos a incorda cu un de cos nos a cuminsa tambe no. Aki na cu no a cuminsa, no ta aya cu no a cuminsa. Bo tin hopi hende prome cu nos. Mi ta da bal yonga temporada brutil lo cena aki hunga. Giovanni Franca na riba SDK. Ke mei mi ta da bal yonga temporada. Ke mei tur e con nai tur e hende nai tambe. E nan cu nan a cuminsa cu mes sueño. Te bo mes un e te bo bira veterano ho te bo ta mira otros. Te meni cu nan asi ne ento nos tin un corda tambe ento corda agradece hende nan cu me e pilanan di e seleccion tambe cu hombo danki na bosan tambe cu mane bo bay tin wega dia seis di di di di conte Aruba bo ta wak hende nan ken ta na Curazao ken bisa nan ata cachi mas esta e cachi general bosa bay wak. Sí, pa nos tin nos avion pa nos animal i motivana. Algo asina, men e conan chiki chiki nan e nomber. Nos comensa wak, no, tur hende bai mundial. Ken ta bai wak mundial? Kiko ki mundial? Ke men e conan e tin ora ta laf, pero ya, Kòrsou mi ke pa biba ku seleshon Kòrsou si. Amo nan hasi nan bèst, nan yega, ke men e ban apoyá Kòrsou. Tur cu tin, pasobra ta algo grandi. Nos ta besef, wanneer nos mei yega na Legend, bo ta sinta, bo no ta besef kiko bo ta den dje. Contra ken bo hunga dje? Ta ora e, Kenba gana? ora e hungador na yega un pa un hotel, a ta mata rasa e pasa aki, Salgado a pasa ahi, Nesta, Luca Toni, ke mei ni Quaresma, ke mei ni ta hungadornan cu bisa, Hambu,

sin noti ke meni pare ku chikí. Un aksident a pasa, bon ta wak ke a pasa e na punta kòp bai. No, e muhé su slòf ta ta akí ku akí. Ku meni ku na sin ni ku bisa yu kusau nos ta. Sí, sí, sí. Nos mester nos mester uni, nos mester uni purnia. Uni mas, uni mas. Na final aki, bo mensahe pa e muchanan. Bo si hopi hende tin bo, bon ya, bo ta un legend, pero hopi hende tin bo na e futbòl. A mi wak Victory Boy sunga, sorry Vicento pero ta Richie no herbi ta bay wak. Na moe di papia. Oi como nepa so den cada equipo tin un ador cu ta trek hende bin stadion anto no Victory Boy so ora tin wega na football pa loke ta Corsou Richie no sigur ta un dios anto pasobra ta sinta hunto cu nos anto hopi hende tin bo como un gran idulo vooral e muchanan cu ta lanta un mensahe pa nan. No a muchanan cu ta lanta wak aki No give up, pasobra nos tei awor aki anto nos no a lubida riba nan, nos ta bai traha un sistema pa nan tambe por a haña un speransa, con? cu nan tambe ta mira cu mañan tin futuro, esey nos ta bai traha duru riba dje awe, pasobra manera cu nan ta bayendo na Kòrsou nan tabata bayendo cu cierto hendenan ta den seleccion, cierto hendenan ta yega aya, kemey nos ta bai kibra barera ey, nos ta bai traha riba e cosey pa nan tin un speransa. Nunca no give up, traha duro den futbol esi ta hopi importante, train duro, mucha cosnan hopi importante pa bo keda fit, traha riba bo mes, anto ya e talento cu bo tin ey, kico men traha riba dje e ta bira mas. Ok. Vicento, bo ultimo mensahe p'e hóbennan ku ta sigui. Charlton Vicento, un hombre profesional, di spelon a pa nos selekshon awor aki un ano na Kòrsou ku tur hende por yega hasta Dios mira bo un. Si, no ta un kos, un kaminda largu pasobra mi tambe ta last aña ku mi ta bai un aki. So mi mester stop. Mi mester stop, pero meskos ku Gina bisa, ègt hopi tata ku mama pa steun nan yut te kaminda nan por. Dus yuda nan. Anto un kos ku ami ta haña hopi importante ta ku e komunikasi. Dus e mama ku tata nan komuniká. Si un yu no por bai training pasobra e no tin kèts òf ke pidi e klùp, yama e trainer nan. pa yuda. Pasobra ta asina ant nos a traha, awor oke, anto asina mi tambe ta bay yuda hopi mucha. Dus bikiza aki un par di siman tambe nos ta bay cuminsa den e barionan, nos caminanan tin hopi pa wak ken mester e futbolschoen, pasobra mi manja hopi di un sponsor. Mi tin casi shen futbolschoen cu nos ta bay parti. Entonces comunica, e clubnan tambe comunica cu otro, yuda otro. Biso cu Gina bisa bo que nos ta bezig di bringa otro, pakico? Pakico? Sí, esey ta sigur. Mi ker agradeci bosan tur dos pa usan tempo bosan tabata den programa. Anto desea bosan atrobe bia mas tur cos bon cu Victory Boys y cu. Próximamente nos lo tin boso den programa kisas pa konta kon a bai ke título kambiá. Sí, sí, sí, sí, sí. Nos a bin a kopa ke an. Awe nos a tin den programa e dúo di Victory Boys, Charlton Vicento, Luigino Jin Hoyer, un a donan ku un a na Kòrsou, nan a na Holanda, nan a tabata parti di nos selekshon i awor aki tambe dunando di nan parti kanta e liña dirigiendo nos hopinan pa ku futuro. Esaki tambe nos ta yega na final di otro programa Game Over kaminda tur